Ar ôl yr hanner tymor, bydd twrnament pêl-droed Ewro 2021 yn dechrau, wrth i'r Eidal chwarae yn erbyn Twrci ar ddydd Gwener, Mehefin 11, yn y gêm agoriadol. Bydd 24 tîm yn ymgeisio i gyrraedd y ffeinal ar yr unfed ar ddeg o Orffennaf, mis yn union ar ôl y gêm cyntaf.

Henry Delaunay oedd ysgrifennydd cyntaf UEFA a fo gafodd y syniad o gynnal y Bencampwriaeth Ewropeaidd. Yn anffodus bu farw Henry Delaunay cyn y Bencampwriaeth gyntaf ym 1960. Mae'r grŵp hyn, sydd yn cael ei rhoi i enillwyr y bencampwriaeth, wedi cael ei henwi ar ôl henwi De Launay. Mae'r tabl yma yn dangos ym mhle y mae'r twrnament wedi ei chynnal pob pedair mlynedd a pha wlad enillodd pob tro. Y ddwy wlad fwyaf llwyddiannus sydd wedi ennill y Bencampwriaeth dair gwaith ydy Sbaen a'r Almaen, dwy waith fel gorllewin yr Almaen. Mae Ffrainc wedi ennill dwy waith a saith gwlad eraill wedi ennill unwaith. Cafodd y twrnament cyntaf ei gynnal yn Ffrainc 61 o flynyddoedd yn ôl. Roedd y twrnament ddiweddar i fod i gael ei chynnal llynedd ond roedd rhaid gohiro oherwydd Covid. Eleni mae'r gemau yn cael eu chwarae mewn stadiymau ar draws Ewrop i gyd, yn hytrach na mewn un gwlad yn unig. Dyma fapau Ewrop sy'n dangos y dinasoedd gwahanol sydd yn gwledydd gwahanol lle bydd y gemau yn cael eu chwarae dros y mis nesaf. Bydd rhai o'r chwaraewyr gorau'r byd yn chwarae yn y Euros, Kylian Mbappe i Ffrainc, Kevin De Bruyne i wlad Belg, Thiago i Sbaen, Joshua Kimmich i'r Almaen, a Cristiano Ronaldo i Bortiwgal, ac wrth gwrs y gorau o'r bell ffordd, Gareth Bale i Gymru! Mae cynnwrf mawr eto eleni yn dilyn Ewro 2016, gan fod Cymru wedi bod mor llwyddiannus pum mlynedd yn ôl wrth gyrraedd y rownd gyn-derfynol. Dwi'n siŵr fod pawb yn edrych ymlaen i gefnogi Bale Ramsey a gweddill y tîm unwaith eto. Mae Cymru yn herio y Swistir gyntaf ar dydd Sadwrn, y deuddegfed o Fehefin yn Baku, Azerbaijan. Wedyn, roedden nhw'n chwarae yn erbyn Twrci ac ar yr unfed ar bymtheg o Fehefin yn Baku eto. Ond y mae gêm olaf y grŵp yn erbyn yr Eidal yn yr ar yr ugeinfed o Fehefin yn Rhufain sydd prifddinas y gwrthwynebwyr. Arwyddair, moto tîm pêl-droed Cymru ydy, gorau chwarae, cyd chwarae, together stronger. Roedd yr arwyddair yn cael ei ailadrodd yn aml gan y chwaraewyr a gan gefnogwyr Cymru yn ystod yr ymgyrch i gyrraedd Ewro 2016 ac eto eleni. Mae'n golygu ein bod yn gryfach yn gweithio gyda'n gilydd fel tîm i gyrraedd y nod. Os ydy pawb yn helpu ei gilydd a gwneud eu gorau glas dros eraill, yna byddwn yn llwyddiannus fel tîm pêl-droed Cymru. Gobeithio fod pawb yma yn ymdrechu'n galed i fod yn gyd-weithwyr da er mwyn sicrhau llwyddiant yma yn yr ysgol a thu hwnt. Gobeithio hefyd fod pawb yn gwneud ymdrech i siarad Cymraeg yma yn Ysgol Plas Coch. Wrth gefnogi'r tîm pêl-droed mewn ychledig wythnosau, cofiwch ein bod yn unigryw a fod gennym ni iaith anhygoel ein hunain. Mae llawer iawn o dîm Cymru yn siarad Cymraeg, fel pawb yma, ac yn falch iawn eu bod yn gallu hefyd.